An ech wëll och nach eng Kéier drop agoen, dass mir d'lescht Woch e Mëttwoch, wou mer aus der Reunioun vun der Tripartite erauskomm sinn, keen Accord haten. Ech hunn dat versicht op där Pressekonferenz ze soen, déi och schonn inszenéiert ginn ass vun eiser Regierung no enger Reunioun a lafende Verhandlungen, wou mer eragedréckt gi sinn an eng Stellung hu missten huelen. an hunn dat zënterhier ëmmer erëm erkläert, datt mir nach keen Accord haten. Et loung keen Accord um Dësch. Mir waren an Diskussiounen. An dat weist jo och, datt mir diskussiounsbereet waren. An et weist och, datt mir bereet waren, eis rout Linn ze iwwerschreiden. An et weist, datt mir gesot hunn, Jo, mir kënnen iwwer d'Tranche vun August schwätzen, mee wat kënnt als Konterpartie? An dat loung e Mëttwoch net um Dësch. Well wann dat e Mëttwoch um Dësch geleeën hätt, da wär et e Mëttwoch geplatzt. Mir hunn e Mëttwoch gesot kritt, da maache mer dat elo mol an technesche Reuniounen an da kucke mer, wat d'Konterpartie sinn. An déi hu mer gemeet, déi Reuniounen, bis zu gëschter Owend spéit Stonn a gëschter de ganzen Dag, dat wësst Der. An do hu mer gesi wat um Dësch läit. An dat war lächerlech geréng. D'Leit si perdant dobäi. An dat konnte mer net akzeptéieren. A mir hu Konterpropositione gemeet. E puermol hu mer Konterpropositione gemeet. An déi Konterpropositione si verworf ginn a sinn net eescht geholl ginn. An ech soen Iech, dass d'Regierung eis versicht huet, dräimol eng Proposition ze maachen, wou dräimol plus ou moins dat selwecht kascht huet, just anescht verdeelt war, anescht artikuléiert, Fuerderungen oder Visionen, déi genau dat selwecht bedeiten. Just déi schlëmmste Versioun, wou se eis proposéiert hunn, déi jo elo hoffentlech net déi ass, déi haut zeréckbehale gëtt, mee ech soen Iech dat awer, falls dat net déi ass, déi zeréckbehale ginn ass, déi schlëmmste Proposition, déi se eis gemeet hunn, ass, dass se wéilten d'Indextranche kompenséieren an de Kafkraaftverloscht vun de Leit duerch e Chèque énergie, deen nëmme fir d'Résidenten zu Lëtzebuerg gëllt. Stellt Iech dat vir! Eis Regierung, weem gëtt se do gär e Chèque énergie? Ech brauch dat net ze verdéiwen, mee weem gëtt se de Chèque énergie net? Der Hallschent vun der Main-d'oeuvre vu Lëtzebuerg, op déi mer ugewise waren a Covid-Zäite wéi na ni. déi eis blankt Iwwerliewen erméiglecht hunn an dësen Zäiten, déi sollte keng Kompenséierung fir d'Indextranche kréien. Déi Proposition do vun der Regierung vun deene Schecken, déi loung gëschter Mëtte géint eng Auer um Dësch. Net dass Der mengt, dat do war vläicht d'lescht Woch an do si se scho laang fort. Dat war gëschter Mëtten um eng Auer. Mir hunn déi Proposition direkt unanime zu dräi Gewerkschafte verworf. A gesot, Kommt zréck mat eppes Valabeles! A mir hunn eng Konterpropositioun gemaach, déi ass net ugeholl ginn. A si sinn zréckkomm mat enger neier Form vu Steierkredit, déi dann d'selwecht an der Héicht war, awer dës Kéier dann net exklusiv fir d'Résidenten. Wann ech soen d'selwecht an der Héicht, verstitt mech richteg am Montant vun der Gesamtenveloppe wou dat doten ausmécht, net an der Héicht vun deem wat deen Eenzele kritt. Well da wa mer nëmmen d'Mesure fir de Résident geholl hätt, dann hätt de Résident méi kritt wéi wa mer d'Mesure fir d'Frontalieren an d'Résidenten geholl hunn. Gesitt Der wat hei fir e Spill gespillt ginn ass? D'Salariat zu Lëtzebuerg sollt gespléckt ginn.